A hmasa in he thawnthu ngaithlatu te kan channel min lo la subscribe lo in awm anih chuan khawngaih a min subscribe tur leh like button min lo hmehsak leh tur in ka rawn ngen a che u. Zira pawh haw mumal lo in biak a te in ah chuan a tap tlat a, a pa te chu an mang ang hle a, a nupui pawh chu a beidung rilru tawh hle mai a, mahse tawrh tlang hrih chu a tum tlat a. Mapui lah chuan zira chu biak pawh a be mumal ngai lo va, kalkawnga an intawh te hian a en lo reng reng a, zira chuan a thianpa chu Mapui hmu tura a tirh pawhin a tir chhuak hlei thei tawh lo va, biak ah chuan Mapui a thianpa tana han tihsak lah chu thih hrehin a hreh si a. Chutia pawm lai nei reng chung chuan engti kawng maiin a hmin theih a ring lo va, chutianga rilru baih vai taka awm lai chuan a thianpa lah chuan a nupui chu pawm mai turin a lo tur ve sek a, zira rilru chu a buai em em mai a. Tlai khat chu Zira chuan a thianpa chu mapui kawm tur chuan a tir nawn leh ta a, engpawh ni se a beidawn nan reng reng mapui hmuhsak chu a tiam ta a. Mapui thiannu Tluangi chu leng sa sawm turin a tir a, Tluangi chuan a lo hreh vak lo bawk a, mapui te in lam pan chuan a chhuak ve ta nghal a. Chhuan lam remchangah mapui chu chaw ei ah a sawm nghal. sawmnghal a tum bawk a, an inhmuh khat em avangin ma puipuiin a thiannu chu a lo ngai ve tawh hle a, a thiannu sawmnaah chuan phur takin a kal ve ta a, Tluangi te in an va thlen chuan naupang ho chauh an lo awm a, Tluangi chuan, Mapui tikhan lo thu la, thingpui kan lum ange a ti a. Choka lam chu a pan ta nghal a, tluangi phei hnu lawk chuan biaka chu a lo lut a, engmah a hre lo ni awm takin a rawn be bawrh bawrh a, tluangi chuan thingpui in tur chu a rawn la a, biakah a lo thut ve reng avang chuan a thingpui in tur chu a pe a. Rawngbawl ka la peih lo deuh, tiin choka lamah chuan a pheisan leh ta a. Biaka chuan Tluangi phei hnu chuan a han ko leh a, Tluangi lo Tluangi lo kal leh lawk teh a han ti a. Tluangi chu inpui kawngka ah chuan a rawn dak a, Enge ni ta a rawn ti a, Biaka chuan Eng dang ni love, kan inah i kal i kal peih lawk em ka ti mai a nia a han ti a. Tluangi chuan A mamawh dahna zir aniang chu a lo ti a, Biaka chuan a eng dang ni lo ve. Nizan khang ka thianpa in tape recorder single a lei a, chu chu lo ngaihthlak mai mai a, i va la peim ka ti mai a nia a han ti a. Tluangi chuan, A va tih chi em kan kal nghal ange tih pahin, kawngka chu a khar deuh bur a a kal ta nghal a mapui chuan u biak tu i thiam pa in maw tape recorder chu lei a a lo ti a a biak a chuan tu dang nge niang leh a ngai te bawk kha a lo ti a mapui chuan engchen nge hetah an awm dawn a lo ti a biak a chuan dam chhung a ni mai thei nui deuh sang chung chuan a lo ti a mapui chuan-- Inchhanna tha em pawh kan hlawh zo tawh lo a nia tiraw u biak? Mahse, a lang a pau lutuk chuan inhmuhsit lohah kan ti niang chu tiraw? A zawi deuh raih hian a rawn ti a. Biak a chuan, Mapui ka ti tak tak alawm, Zira chu Shillong a zuk kal ber pawhin a nupui zu deuh. Shillonga a zuk kal ber pawhin a nupui Judah in a kal mai thei. Chuti nih loh chuan a kal tawh kher in ka ring lo. Ngawi teh Mapui, kan buairuk zia hi zira hi a lo thlen chinah an inah hian a lo riak lo reng reng. Kan inah hian a tap a tap tlat a. Theih tawpin zep kan tum a, kan mual pho ṭhep tawh chu a ni e. A nu leh pa te hian an mo nu thla vang an hauh nasa mai si a, ama chhuah a tum leh a pa in tui thlar ama chhuah a tum leh a pa in tui thlar tur hialin a vo si a, a nu lah chu awm pangai awm pangaiin a awm hmiah mai si a. Keini pawh ka manga ang tak zet tawh a ni. I hnenah lo kal tur hian vawi tam min tir tawh a, ka hreh em avangin ka lo kal leh thin lo va, mahse loh theih loin min nang tak zet a ni. Ka thiana chuan a nu leh pa aiin a thlang ta che a, a nu leh pa leh a unaute tui thla huamin a awm ta a, tunah hian I duh thei thlawt lo a nih pawhin an nu chu a then tho dawn a, engtin nge ni zel dawn tih chu kan sawi thei lo. Hetiang a nih dawn takah chuan a chanhai lutuk lo hnem turin rilru in lam letna te i neih theih tak hlauhin tiin i hnenah thu kan sawi leh ringawt mai a nih hi a han ti a. Mapui chuan u biak a mang an thlak a nih hi, u zira avanga ka awm dan chu a hretu awm chhun i ni a, sawi tam pawh a ngai lo. Mahse u biak min lo hre thiam la, keini ang mi mawl han ngaih dan chuan u zira min chei bawl dan hi hria thiam a har em a ni. Chhana duhawm pe thei che dinhmunah ka ding tlat lo a ni, min lo hre thiam dawn nia a han ti a. Biaka chuan, Mapui, i ngaihdan chu a dik lo a ni. Mihring hi kan inang lo ang bawkin finna te hi kan inneih tha hleih em em a. Zira pawh hi a nupui luhlul avanga hetianga awm hi a ni a. A nupui awmdan hi mak tak a ni. Kawhmawh bawl a thiam dan te hi a mak a nia, i hre lo a nih hi. Mahse, i ngaihna. I ngailam thei ngang lo a nih chuan i thu thu le rilru a hrehawm tlang dawn a nih hi a ti chuai raih a, Mapui chuan thu tak hmel deuh hian U Biak i thianpa hian thu tak a hrilh lo che a nih hi ka chungchang a, an nupa ti ti pawh engkim ka hria asin chuvang chuan han pawmzam theih rual chi ka ni tawh lo. duh pawh ni ila engti nge mi nupui nei lai te chu a ngaihna a awm tawh lo reng reng chuvangin tuna min hrilh hi a tawpna ni se la a bak chu ngaithla tawh lo turin ka intiam na nge a ti ta hmiah mai a a biak ah chuan mak tih hmel deuhin i thu thu le a lo ti a. chutia ngawih ringa an lo thut lai chuan khuangi chu a lo thleng a tape chu a rawn khak rak ruai ruai a a hnungah chuan zira a rawn zui a bed cover lian pui mai hi a rawn bat hnup mai a zira chuan a banah chuan a rawn vuan chawp mai a mapui chuan thim rim hmel deuh hian min thlah vat rawh ka haw dawn a han ti a zira chuan i haw dawn lo a lo ti ram ve hmak a. Mapui chuan tah aw chiau chuan u zir hmanzana in in ngeia kan inthianna dari kha i theihnghilh ta em ni? Tlem tal chuan ka chungah hian zah ngai ve ta deuh che a han ti a. A hrawl hmawr chuan a mittui chu a hru fap fap a, u zira pawh a hnuk a ulh teuh a. Mapui avanga a mittui tlak hnim tawh zia leh tlangrel pawh dawn zo lova tlangval. sual lui ang mai a a vahraw laih dan te chu a rilru in a ngaihtuah chhuak uai uai a mapui thutthleng a mapui thutthleng a pawt thu pah chuan aw tham deuh hian mapui ka ngai em che alawm sawi zawm thei lo chuan a ngawi ta reng a mapui kut a vawn pawh chu a thlah ta a a kung ta reng mai a mapui chu a tho vat a mittui parul kiang chuan-- Tluangpui chaw chu ka ei lo mai ang, ka va haw ang e, ka chhungte pawh ka hrilh si lo va, a han ti a. Tluangpui chuan, Mapui a va mak awm ve, ka va thlah telh ang che a lo ti a. Mapui chuan, Min thlah lo zawk mai rawh, inleng i neih kha an khua a lo har palh ang e a rawn ti a. Zira chu mit sen ram kawng chuan a lo hawi chhuak a, Mapui min haw san tak tak dawn em ni? a rawn ti a. Mapui chuan kawngka biang vuan chung chuan, U Zir ka haw san ang che, i lungngaihna thlen tu chauh ka nih hi ti chung chuan a kalsan ta a. Mapui chhuah hnu chuan Tluangi chuan bang bo deuh hian zir chu a en leh a, U Zir, Mapui nen hian in lo ni leh tawh a ni maw? Mapui han mak zia hi chu aw, min hrilh ve miah lo a nia a han ti a. U Zir a chuan, Eng lai mahin kan la in then ngai hle nem, mahse tunah zet zawng a buaithlak ta nih hi, mahse an in min then min then lui tlat pawh ni se, kei chuan ka then dawn chuang si lo a. A ngaihna awm hek lo, nih nih kan ni tawh mai ang chu zawi zap hian a rawn ti a, Tluangi chuan tih tak hmel deuh hian U Zir ka khawngaih khawp mai che, mahse Mapui tan chuan nang hi chu a ngaihna i awm lo a ni, pasal dei pasal dang nei vat se in that tlanna zawk tur a nih ka ring, awi ka U Thianpa pawh khan a duh teh asin Mahse Mapuii khan a duh tlat si lo va, U Mawi a nih ka tum lo a ti bawk si a, engtin nge Ronald kha a duh loh tlat chu aw ka ti rilru a, in lo nih leh phet vang a nih hi, mahse tunah chuan nupui i nei tawh a, U Mawi a ai chuan Ronald chu a duh zawk tho ka ring a han ti a, Zira chuan ngui hmel deuh chuan. min duh tawh tlat si loh chuan a duh zawk zawk chu a nei thiang a lawm mahse kei chu kum khuaiin nupui ka nei tawh lo vang nei tur pawh ka awm bawk hek lo vang a rawn ti a tluangi chu a hawi ha a haw u tape recorder hi i ngaithla mai mai teh ang u thuni lo lo sawi hi a nuam bawk a ti lo ve a ti a. Tape chu rei lo te an ngaithla a Tluangi chuan zira hla phuah chu nalh a ti hle mai a Tluangi chuan biaka chu min han ziah sak teh awi a thu tha si a thluk a mawi bawk si Mapui tana i phuah lo ni rengin Mapui chu ka va han entir dawn chiang em a zai pawh i lo thiam reng reng mai a ti bawrh bawrh a a zira chuan ka rilru ang ka sawi chhuak thiam lo zawk a nih kha a lo ti sam e ta. Khua a tlai tawh avangin an ni thian dun pawh chu an haw ve ta a. In an va thlen chuan biaka pindanah chuan an thu dun a, an ti ti an ti ti malh malh a. Zira chuan thiana Mapui chu i kawm hman em a han ti a, biaka chuan hun kan nei thawl nang niang mai. Kan hnawh khat zo lo zawk a ni ti chungin Mapui a kawm dan leh Mapuin a chhan dan te chu a hrilh a, a zira chu a ngui ruih mai a, eng pawh ni se zu haw phawt a a nu leh pa in a duh dan te an lo zawmpui theih loh chuan an in leh lo chhuah san vang vang chu a thlang ta zawk a, Biaka chu a mang ang hle mai a, eng pawh ni se a thianpa thla vang han hauh loh chu ni thei in a hre si lo va, thu rualpui ang a a nu leh pa hma lan lah chu a hreh nasa mai si a, eng pawh ni se a theih ang a theih ang a. Chawi awm zawk chu a tum ta a, phawh leh zan a ni a, Zirate thian dun chu an inah chuan an zuk lang hlawl mai a, a pa leh a nau nula chauh an lo awm a, a pa chuan chutia a fapa te an lo lan tak ah chuan a lawm hle a, vawi tam tak a koh tir tawh a, mahse a hawn duh miau si lo avangin tih ngeih na a hre lo a, a pa chuan a lo be bawrh bawrh a, Biaka eng rilru puiin nge in lo hawn? Mang a ang tawh a nih hi lo thu teh u a lo ti a, biak a chuan thuthmun rem pah chuan khaw nge an ni zawh a han ti te te a, a pa chuan an leng ta hlawm a nih kha ti teh u thu i han sawi tlang teh ang u, kan monu pawh kan ti baih vai rei ta deuh a, kan nih tur ang ni pawh ka hnial tawh lo ve a rawn ti a, Zira chuan. Ka pa sawi tur tam tak ka ni. Tunah hian i mawngnu hi chhuah tir i duh lo a, a thla vang i la hauh zel dawn a nih chuan keimah chhuak turin ka lo haw a ni, a ti ta tawng mai a. A pa chuan zawi muang chuan keini chuan pawm thei hram la kan duhthusam a ni a, mahse a neitu tur berin i duh tlat lo chuan keini sawi theih engmah a awm lo ve a han ti a. Biak ah chuan a pa thusawi chu a rawn zawm ve a. A pawi khawp mai thiana nupui hi a khawngaihtlak awm tak zet a ni mahse a neitu tur berin a pawm thei tlat si loh chuan a ngaihna a awm si lo va nangni pawhin in monu thla vang hi in hauh na lai leng a in fak awm khawp mai a rawn ti ve a a pa chuan a nih leh mama leng chhuak tawh lo la i tel lovin kan monu kan then tur thu chu kan lo sawi ngawt thei lo vang. I awm i awm ve a ṭul ang tiin a chelh a, zira pawhin a lo hnial bik lo va, biaka pawhin chhuahsan ṭha zawk a, a hriat avangin a chhuahsan ve ta a. Biaka chhuah hnu rei vak lo ah chuan Manuni te leng pawh an lo haw ve ta a, Manuni chuan zira chu a rawn be luam a, a nu erawh chu a ngawi tlat thung a. A pa chuan a mo nu chu a ni ko va, a bulah chuan a thu tir teh teh a, Zira erawh chu pindanah a lut ta daih a, Zira pa chuan an mo nu hnenah chuan an nupa chungchanga an thurel te chu a mawi thei angin a ni hrilh dap dap a, ama nuni pawhin hrehawm ti hmel pawh a pu lo va, mahse anmahni a ngaih tur zia thu te chu a hrilh mawlh mawlh thung a, Zira pa chuan an mo nu chu cheng sang khatin a thlah a. tin in then ang pawh sawi lovin an nupa pawimawh avanga hrilawng zuk zin tur angin kaltir an tum nghet ta a a nu chuan a puan tah lai chu kan hriat reng nan min han tah zawh sak ve hrim hrim se a tih tlat avangin chumi chawlh kar hnihna thawh tan nia chhuak tur chuan an rel thlu ta a. Ningani tlai a ni a, Tluangi chu Mapui tlailenga sawm turin an inah a va kal a, Mapui chuan an khawchak a lo rial mek a, a nu chu tawp chhakah chuan a lo thu a, Mapui rawngbâwl lai chu lengah a sawm a, a nu chuan, Mami, Tluangpui len châk chu va lenpui ta che, a ṭuah tawh khawp a nih kha, a lo ti chûl a, Mapui chuan, Lente chu ka châk ve tho alawm, Khawnge kan insiam ange? Ti chung chuan pindanah chuan a lut ta nghal a, incheina chu an la khawm sawk sawk a, chutih lai chuan Khuangi chu a lo lut ve a, Mapui en rawh a ti a, lehkha ziak chu a hma ah chuan a rawn pharh a, Enge ni? ti chung chuan Mapui chuan a chhiar a, Ai hla a ti ringawt a, Mapui chuan hla chu a chhiar a, a ziran atana phuah a lo ni a. A thupuiah Mapui ka ngai em che. Nang nen chhawr thlah eng hnuaiah Mampui an nem teh a biah thu hrilh lai. Lung duh len rual te pawh dawn lova hlum ten a thiang a kan len lai. Mapui ka ngai em che. En chim loh i sak hmel nen rau i thla tawn tawn ka nuam min hnem la min awm rawh an la piang lo nang ang lung min len i tan chauh ri mawi in ti lai ria lang ral leh mai turan aw ka phal lo ka di en chim loh. Hmana kan sul i hnu zawng te kha i nghilh bik hian ka ring si lo, tun mangah chuan ka phal nim le a dai lawng lungrun i zun ngaih. Lunglai chhir in lo kir leh mai rawh, i di vaihna khua a sei lua e. Tlei dang tlei dang chang bela mual i liam hi ka phal lo che, ka diming mawi tih. Mapui la thu a chhiar lai chuan u Tluangi chuan, Awi Mapui u zir hi ka la inat dan hi chu aw, ka bialpa chu ni se la chuan mualpho pawh ka dawn thei in ka ring lo a ti bawrh bawrh a. Mapui chhiar zo chu a kun ngai a, Tluangi a buaithlak a nih hi A tih ngaihna awm si hek lo le a rawn ti thawp sat a. Tichuan an thian dun chuan leng tur chuan an chhuak ta a. Kal pah chuan zira chanchin chu an sawi dun a. An lehna hmun tur chu an lo pel dirh tawh a. Mahse tuangin ka ni te inah i leng mai ang a tih avangin an kal ta zel a. Biaka te inzawn an va thlen chuan biaka chu tukverhah a lo dak vang vang a, a bulah chuan tape a lo zai tir a, Tluangite thian dun khaw hawi khaw hawi lo lek a an kal chu a lo kawv a, Tluangpui lo leng ve tawh lo leng ve teh u a lo ti a, Mapui chuan ti chu ka duh lo a rawn ti a, Tluangpui chuan haw lut lawk ang midang an awm ka ring lo a tih avangin a zui lut ve ta nge nge a an zuk luh chuan biaka chauh chu a lo thu a mi dang an awm loh avangin thutna tur chu a lo kawh hmuh sawk sawk a in va sep rawt tui awm ve kawng in rin hmel hle mai nui chung chuan a han ti a tunlai chu sawi tur a tam em alawm mahni a hla thu tha chi te kha kan han tuihnih alawm tuangi chuan nui chung chuan a rawn ti a mapui chuan-- Nui tak tak chung chuan eng hla thu maw a han ti a, Tluangi chuan E i la hre i la hre ve lo tak ang maw, min thawn min thawn viau loh chuan kan la hrilh ve ang che tiraw biak a han ti a, biaka chuan teh reng mai mapuii ka pindanah cassette khu zulh a teh i ngaihthlak ve ka duh si a, a ti a, mapui chu phur zetin pindanah chuan a zuk lut ta a. Biaka khumah chuan zira chu a lo mu zal a mapuiin a hmu thut chu awi a ti a a kir kir leh mai a tum a zira chuan tih tak hmel deuh hian mapui min va hlauhawm ve a rawn ti a mapui pawh hreh deuh chuan dawhkan sirah chuan a thu ve ta nge nge a zira chu a rawn tho va a bulah chuan a rawn thu ve ta a zira chuan-- Mapui, i mi en dan hi ka ngaithiam thei lo. Nangmah avanga rilru mumal nei lova ka awmna hi a rei tawh em a. Chuvangin i hnena ka thusawi tur hi ngawih bopui thei ka ni tawh lo tih hi kan hrilh ang che. A tih lai chuan Mapui chuan, U Zir, Apuia nih hi inchhiar fil. Inthiar fihlim thei hi ka chak teh asin. Ramhei leh chen atangin nangmah thla hlel ngawih ngawih i nupui hian a rawn pan che a, keimah avanga i then leh hi ka remti thei lo, keimah anga chanhai leh ri thei ve bawk a nih hi. Chuvangin then lo hram rawh a ti ta mawlh mawlh mai a, Zira chuan Mapui eng ang pawhin lai nat mah la kei chuan ka then lo thei lo a ni. Nizan hmasa khan ka then daih tawh. Ka nu leh pa te nen engkim kan ti fel tawh a, thawh tan hian ka zuk dah dawn. Nange min duh em aw, duh lo em aw kei chuan then lo thei ka ni lo a han ti ta tawng mai a. Mapui chuan u zir a va pawi ve khua a lo rei ang a i rilruah a la nem ve leh mai ka beisei a kei chuan engti kawng mah in ka pui thei si lo va a va pawi tak em theih han ni se i nupui chu rilru hmun khat kan nih na ang a han kawm ka lo chak teh lul nen in inneih that hunah inhmuh thiam hmun te a la awm ang a a pasal-- Ngainatu chu min la ngaisang ve ngei ang tih ka lo beisei asin, a pui ta a nih hi a ti ta daih mai a, zira mak ti lutuk chuan a en ha mai a, mapui hmangaihna thu hmunah chuan lungrual harna ber a nih hmel e, ani phei chuan a lo hau hrep che tih ka hria sin a han ti a. Mapui chuan u zir min hau hlei nem a hmangaih vang che in i thla vang a hauh mai a nih kha a hau che ti a an hrilh che chu dawt vek a nih kha a lo ti tlat a zira chuan tih ngaih na hre lo hle a mapui mapui thu tak tak a sawi theih dawn loh. Ka nupui chu ka zuk dah dawn a, ka lo haw ve leh inneih i rem i ti angem a han ti a, Mabul chuan U zir a ni thei lo, i duh i thlang tawh a, ka nei thei chuang lo vang che, tunah i nupui khu a ruak lo leh nghal a, i khawngaih lo em a ni, ka hlauhthawn ber chu nangmah hmangaih lo tu i neih hi a ni a, mahse i nupui khu a fel a, ka ngaihtuah tawh lo che, chuvangin. Keimah aia duat thiamtu leh hmangaihtu i nei a, i then vaih chuan min phatsan tlukah ka ngai ang, then lul chu ang che a ti ta mawlh mawlh mai a. Zira chuan thinrim hmel deuhin ka then tawh tih vawi engzat nge ka sawi dawn, min duh tawh lo a nih chuan sawi tha law law mai la, chu chu ka duhdan a ni. Ka nupui chu ka zuk dah dawn a, nangin min phatsan chuan nupui dang hi ka nei tawh lo vang tih ka hrilh a che. Tin, nei tur hi ka awm tawh lo bawk ang tih i lo hre dawn nia a ti ta tawng mai a. Mapui chuan mittui ta teuh chung chuan, U Zir, eng thu nge maw i sawi tak? Chutiang zawng ka rem tui lul lo, ka hmel i hmuh loh chuan in hlim tlan theih thin em kha, ka haw san tawh mai ang che a ti a, a ding ta uai a, Zira pawh chuan a chelh duh bik tawh lo va, haw rawh i rilru ang chu kalpui zel la ila inchhir khawp ang a ti zui a, Mapui chu a chhuak ta nghal a, Tluangi chuan a lo nghak ring a, an thian dun chuan an haw zui ta nghal a. Mapuite thian dun chhuah hnu chuan biaka chu pindanah a lo lut ve nghal a, a thianpa chu an chanchin a rawn zawt a. Zira chuan Mapui tawhkhirh zia leh a chhan hneh zia chu a hrilh a, biaka chuan engah nge i chelh khawtlai ve reng reng lo a han ti a. Zira chuan ngawi teh thianpa ka lei nat tlat nia. a reng reng ah haw han phal lo ila kan thian i saw kan la kawm si a a ngaihna awm hek lo mahse min neih a tum loh zia chu amah pawh in a zep lo va a dik tak chuan min phat san a nih pawh in tih luih hrim hrim chu ka tum lo keimah pawh ka thiam bik lo a a han ti a Zira bawk chuan. Ngawi teh ka thian, ma puifin zia hi keimah ngei pawn mak ka ti tak zet a ni. I nupui hi i then chuan keimah pawh hian keimah pawh hi min phatsan ang ah ka ngai ang teh a ti a, a ngaihna ka hrelo reng reng a han ti a, biaka chuan a hnar hneh khawp che a ni chu a lo ti a, a zira chuan min hmangaih tlat si a lawm a lo ti chal a, biaka chuan i va han hrethiam lo tak em? A at loh em saw I thinnatna tur zawng chuan engtin nge a tawng duh i rin? a han ti a. Azira chuan, A ni lo, midang pawh nei se min hmangaih tho tho alawm, a han ti a. Kei chu nupui ka nei tawh dawn bawk lo a, Mapuiin min hnawl ta si nen ka tan engmah thlakhlel tur a awm lo e. Ka hna hi ching fel thuai ila ka hma bak zawng zawng chu ka hlen thuai ang, a han ti leh. bur a, biaka chuan han tih ngaihna vak a si lo a, a nu chuan chu ei turin a rawn ko va, choka lamah chuan an phei ta a.